Ier dass mer lassleeë géing ech eng kleng ganz kuerz Introduktioun iwwert d'Wertluce maachen. Si ass 1935 hei zu Lëtzebuerg zu Esch-Uelzecht gebuer an huet dunn ongeféier mat 24 Joer, 1959, ugefaangen plastesch Konscht ze studéieren, dëst zu Paräis an dunn zu München an dann an enger zweeter Well, wann ech esou. soen dierf, nach zu Düsseldorf zesumme mam Joseph Beuys an zu Bonn, ech soen an enger zweeter Well, well dotëscht huet si ganz wichteg Saachen, ganz wichteg Konschtwierker hei zu Lëtzebuerg kreéiert, entweeder aleng oder zesumme mat Kënschtlerkollektiver, zum Beispill der Arbeitsgruppe Kunz. oder der Initiative 69, esou wéi och dem Groupe de recherche d'art politique. No hirem Studium ass si zréckkomm op Lëtzebuerg an huet hei bal 20 Joer als Konschtproff geschafft, ier datt se dann 1996 a Pensioun gaangen ass. An do ass och déi ganz, hiert ganzt Schafen enke nei relancéiert ginn. An iwwer dëst wëlle mer eis elo ënnerhalen. Mir hu lo just vum Jury den Avis oder den Jugement konnten héieren. Do si virun allem zwou Saachen, déi ervirgestach hunn, an zwar wéi Dir innovativ Formen an der Konscht hei op Lëtzebuerg bruecht hutt, esou wéi och Äre ganz kohärenten Engagement fir d'Gesellschaft. An ech knüpfen do meng ganz éischt Fro un, dat war elo eis Deitung vun Ärem Rôle an der Lëtzebuurger Gesellschaft. Wéi interpretéiert Dir dee selwer? op ärer eege Persoun gesinn an villäicht och e bësse méi allgemeng de Kënschtler an de Gesellschaften hei an der Welt. Jo,
ech sinn, ech maachen engagéiert Konscht, gesellschaftskritesch Konscht an ech hunn an de sechzeger Jore gesot, datt d'Fra, d'Haaptthematik vu mengen Aarbechte solle sinn, vu menge Biller solle sinn an dat hunn ech bis elo bäibehalen. An wat wollt Der nach, hat Der nach gefrot? Allgemeng, wéi deit Dir d'Roll vun engem Kënschtler oder villäicht och vun der Konscht selwer? Wat kann d'Konscht an der Gesellschaft bewierken? An den Unterschied? Tom, vum Kënschtler selbstverständlech fir Bewosstsein ze maachen, mee wat d'Konscht, ech mengen d'Konscht kann d'Welt net veränneren, d'Konscht ka just Bewosstsein fir, well ech mengen d'Konscht ka keen Autokrat dru verhënnere fir e Krich ze maachen, d'Konscht ka keng Konzerne verhënnere fir. Afrika auszebeuten, datt déi Leit Honger leiden. D'Konscht kann nëmme just, wéi gesot, opmierksam maachen, Bewosstsein. An dat wëll ech och maachen mat mengen Aarbechten. Well ech wëll dann nach esou e Beispill soen, Ech hat op de Litfaßsäulen hei an der Stad Lëtzebuerg während enger Woch, Thema, Femme battue, Ech hunn eng Fra, Gesiicht vun enger Fra gewisen, mat bloe Flecken am Gesiicht. Ech si mer bewosst, datt ech domatten dee Problem net geléist kréie mat de Femme battue, mee ech denken alt, deen een oder deen aneren, dee geet derlaanscht, dee gesäit et, A mécht sech dann doriwwer Gedanken. Dat ass dat Eenzegt, wat ee ka maachen. Dat heescht, an deem Sënn gräift Der Themen op, déi an der Aktualitéit virkommen. Dir visualiséiert se eng Kéier, Dir kommentéiert se op Är Aart a Weis an deelweis kritiséiert Der se. Kann d'Konscht doriwwer eraus nach anescht beréieren, Är Konscht konkret. Dir hutt elo gesot, et mécht ee sech Gedanken, wann ee sou Saache gesäit. Hutt Der scho mol esou Feedback kritt vu Leit, déi Är Konscht erlieft hunn? Also Feedback, muss ech soen, hunn ech ganz schéi vum Här Kayser kritt. Hie schreift och ëmmer Artikelen iwwer meng Aarbecht an si ganz gutt, also freeë mech méchtlech. Ja,
merci. Ech knüpfen do un, un den Themen. Mir hu lo scho e puermol héieren, dass d'Madammen, also d'Fraen an der Gesellschaft, ee vun deene wichtegste Fil rougen an Ärem Wierk sinn. Ech géing dat och nach vläicht e bësse méi verallgemengern, dass et Iech ganz vill interesséiert, fir, Ongläichheeten an Ongerechtegkeeten, déi an eise Gesellschafte virkommen, also déi kënnen, wéi mer hei och op der Mauer kënne gesinn, och d'Migratioun betreffen, d'Flüchtlingskris betreffen, Fraen aus ganz aner Gesellschafte wéi mir déi hei zu Lëtzebuerg erliewen. Et kommen Themen op wéi de Krich, ech war d'lescht Woch bei Iech, do hutt Der mer, Ganz aktuell ass gewisen, Et kënnen Themen opkommen, déi de Klimawandel betreffen, mee effektiv esou richteg als fil rouge ass ëmmer erëm d'Fra duergestallt. Mech géing elo interesséieren, wann een d'Fra an der Konschtgeschicht kuckt, dat ass jo wierklech ee Motiv, wat eigentlech vun Ufank un do war, Och iert ech ech wëll net soen, also Frae Kënschtlerinne gouf et schonn ëmmer, mee iert ech déi, wéi dat méi rezent de Fall ass, an d'Liicht geréckelt gi sinn. Mee mir wëssen all, dat waren ëmmer Fraen, déi duerch eng eng männlech Perspektiv gemoolt goufen, deelweis a penibele Positiounen, Passiv, dat waren esou gesinn Musen. A wa mer hei och eng Kéier dat Femmes sur trois kucken, denkt ee ganz schnell un eng Muse, mee si huet e ganz anere Hannergrond. Wéi gitt Dir mat deem Thema ëm, dass Der déi Fra hutt? Wie sinn déi Fraen? A voilà, wéi huet sech dat geännert, dass Der d'Fra weider eigentlech als Muse benotzt? awer op eng ganz aner Aart a Weis. Jo, wann Der vun deem do Tableau schwätzt, also do hunn ech déi chrëschtlech Ikonographie hunn ech instrumentaliséiert, fir, wéi gesot, déi, Leidensgeschicht vun der Fra, déi Joerdausend al Leidensgeschicht an Ënnerdréckung vun der Fra duerzebréngen. Ech hunn se op e Kräiz gesat, ëmgedréint um Kräiz, mee als Hoffnungsträger, dann awer och d'Symbol vun der Fraebeweegung hannendrun. An elo, et ass eigentlech keng Muse, et ass, ech hunn esou e Gewand ugedoen wéi de Christus um Kräiz, gell, et ass e Lügner, jo.
Wéi fierft dann Är eege Perspektiv, doduerch datt Dir eng Fra sidd, déi dëst Wierk schaaft, fierft dat an dat Thema mat an? Kann een d'Fra anescht gesinn als Fra? Jeanny Krecké, Jo, also wéi elo eng Fra an e Mann, wat fir en Ënnerscheed dat een do, also ech mengen et ginn immens schéin, Ech denken elo un déi Nuë vum Modigliani, ech gedenken un déi vum Renoir an esou virun an esou. Ech wëll déi net mëssen, gell. Mee anersäits ass awer an der, ass an der Konscht, Konschtgeschicht, looss emol soen, d'Fra als Madonna duergestallt gi mam Jesuskand. Da si ganz vill Aktmolerei gemat ginn, Venusduerstellungen an. Bon, dat si vu Männer gemaacht ginn, mee ech wëll elo elo net do Männer géint Frae setzen. Ech géing soen, wat d'Männer zum Ausdrëck bréngen, ass och wichteg, mee d'Fraen däerfen awer net, Dir hat mol och vun deem Buch geschwat, wou elo mol d'Frae sinn an der Konschtgeschicht ëmmer Ewechgewaart si keng Fraen, a weider Fraen ernimmt ginn an der Konschtgeschicht, mee et waren der do. Et waren der do, an dat sollt awer elo méi zum Ausdrock kommen.
Wie sinn dann déi Fraen, déi Der duerstellt? Sicht Der Iech déi eraus a wat stellen se duer? Jo, ma ech hunn zum Beispill elo och do bei deem engen Quadrillage do, do hunn ech d'Fraen, also d'Ënnerdréckung wëll ech vun de Fraen duerstellen, da bréngen ech se mat Encadrementen do. Ech hunn et jo dat Joer gesi gehat, Marche des femmes, do wëll ech awer weisen, d'Fraen an enger Marche solennelle, d'Fraen trieden net als Bittstellerinnen op, sondern si fuerderen hir Rechter an, dass d'Halschecht, d'Frae sinn d'Halschecht vun der Mënschheet an si hunn och d'Recht fir dat ze fuerderen. An do ass, dat ass e Bild vun 10 Meter, dat war an der Villa Womer ausgestallt, owendriwwer hunn ech, Déi Situatioun vun der Fra an deene verschiddene Länner gewisen an ënnendrënner d'Texte vun de Frae, well dat ware meeschtens déi ech do gestallt hunn, 50 Portraiten, haaptsächlech vu Feministinnen.
Wat geschitt mat Iech an Ärem Wierk, wann Der déi Sujeten, déi Der duerstellt, déi Iech jo wierklech op der Séil brennen, zum Deel, konnt ech d'lescht Woch erliewen, wéi Der dovunner geschwat hutt, Wat geschitt mam Wierk a mat Iech, wann Der dat engem Public presentéiert?
Jo, ech mengen als Kënschtler muss ee sech, muss ee Kommunikatioun ze maachen, mech déi Biller fir awer och dat ze kommunizéiere wat domat geschitt. Ech, ech weess elo net, et ass net vill Echo ginn, wéi ech déi Weinserie hunn ech 1969 ausgestallt gehat, do huet kee Mënsch eppes driwwer gesot dofir. Sinn ech da just am Republicain Lorrain an dofir elo an der Ville à vous? Bon, war ech frou, datt dat awer elo zu éier komm ass, déi Bein-Serie. Mee gewéinlech ausstellen, do ass net vill an de Medien driwwer.
Déi Bein-Serie, kënnt Der déi eng Kéier kuerz erläuteren a wat d'Wierkung dovunner war?
Jo, dat waren dann, also. An de sechzeger Jore war et ganz schlëmm mat der Werbung. Frae sinn als Sexualobjekter ëmmer nëmmen duergestallt ginn. Haut och nach, héchstwahrscheinlech awer net esou wéi deemools. Ass engem dat net esou opgefall, bis bemol déi Publicitéiten all versexualiséiert waren? An dorops hin hunn ech eben déi Bein-Serie gemaach, fir déi Been dann. Hun ech och Objete gemat, ech hun jo nemmen Deeler vum Kierper vun der Fra gewisen, ech hun se op Risopal bruecht an sou, an ech hat dann och Serigraphien déi ech ausgestallt hun, déi och déi dat nämmlecht Thema haten.
An deem selwechte Joer, oder Joer virdrun, 1968, hat Der deen Happening gemacht, deen de Lucien Kayser virdrun beschriwwen hat. Dee gouf als éischten Happening wouergeholl an engem institutionelle Kader hei zu Lëtzebuerg. Dat heescht, Dir hutt eng aner Form hei op Lëtzebuerg bruecht, zesumme mat dem Kollektiv, an deem Der deemools täteg waart, dem Lara Batz Gorekunst. Dat ware Joren, wou Aktiounskonscht extrem opgelieft ass a eigentlech an d'Liewen geruff gouf. Aktiounskonscht, dat heescht mir kënnen dorënner verstoen Happenings, Performance a sou weider. An dat Buch, wou Der virdrun ugeschwat hutt, vum Katy Hassel, dat ass eng englesch Konschthistorikerin, déi huet elo menges Wëssens no den éischten international Konschtgeschicht geschriwwen, mat just Fraen, Kënschtlerinnen als Beispill, fir déi ganz Konschtgeschicht just mat Fraen eng Kéier ze erzielen. Doranner huet si geschriwwen, an si ass domat net déi eenzeg, datt déi Genre wéi Performance eigentlech deen éischte Genre war, dee mol eng Kéier vun enger, vu Fraekënschtlerinnen dominéiert gouf. Dir hutt Iech awer, nodeem Der esou Performances gemaacht hutt, wéi mer héieren hunn, oder Happenings, hutt Dir Iech nach eng Kéier nei fir d'Molerei entscheet. Wou kënnt déi Faszinatioun fir d'Molerei hier? Firwar ass dat Äre Medium? Ah, ech hat mech ni dovun ofgesat, vun der Molerei. Ech hat mat dem Happening war mer, ware mer zesummen, mir hunn dat do als Grupp organiséiert, mee mir haten awer och nach op där Ausstellung do vum Cercle Artistique hat jiddwereen seng eege Wierker. Also Molerei ass eppes, wat Ech kann do maachen, an wou ech och studéiert hunn op den Akademien, Molerei déi mech ni opginn, dat ass net de Fall.
Déi selwecht Autorin schreift, datt am 21. Joerhonnert si empfënnt, datt d'Molerei, virun allem figurativ Molerei eng Zort Renaissance erlieft. Wéi geet Dir domadder ëm? Fannt Der, datt d'Molerei, déi figurativ Molerei de Moment nei oplieft?
Bon, also ech géing mengen, jo, et war eng Zäitche wou, wéi gesot, per Videoaarbechten an esou virun opkomm ass, wou do geduecht ass ginn, d'Molerei, déi kënn do an den Hannergrond. Mee ech menge Molerei hält ni op. Molerei ass en Handwierk an et sinn ëmmer Leit, déi sech fir dat Handwierk interesséieren an déi bleift ëmmer bestoen an déi ass och, kann een och ganz vill matdeelen domat, mat der Molerei.
Wat kann een domat matdeelen? Jo, mee

Fraen nach ëmmer ënnerdréckt ginn. Ech hunn leschtes gedutt, hunn ech nach vum Martin Luther King gelies, I have a dream, Ech hunn och en Dream, ech hat en Dream, datt weltweit keng Ënnerdréckung vun de Frae méi géing, datt weltweit d'Frae gläichberechtigt wiere mat de Männer. An dat ass d'Thematik genuch fir dat auszedrécken, do kann hien nach 100 Joer un der Saach schaffen.
Dir hat mir d'lescht Woch gesot, datt eebe genau an der Figuratioun Der dat kënnt maachen. Kann een, gëtt et do en, wéi soll ech dat soen, kann d'Figuratioun do eppes, Aneres maachen, wéi eng Abstraktioun zum Beispill? Ass dat e Besoin, fir kënne konkret iwwer eppes ze schwätzen?
Jo, also ech denke schonn. Abstraktioun, dat ass, bon, do dréckt ee seng Gefiller. Gefiller duerch Formen a Faarwen aus, mee Figuratioun, do huet een natierlech vill méi Méiglechkeeten, fir eng Ausdo ze maachen.
Merci. Ech géing gären nach froen, ob soss nach ee Froen un d'Madame Loutgen hätt.
Nee.